Ɛberɛ a Nana Ayo Kuru firi adanse bɛduruu Amanteɛ, ɛyɛ Kokofu no, ɔne ne mma nnan, ɛyɛ Twum Antwi, Kobia Memphi ne Penaman Panyin bɛduruiɛ no, na ne ba Penaman Panyin no wɔ babaa a wapa awoɔ a ɔnnya bi. Enti nnipa pii kyerɛɛ no sɛ. Wobɛtumi anya awɔ sɛ ɔkɔ ɛyɛ bosom bi hɔ wɔ Akuapem na bosom no de ɔtutu nti ɛhɔ na ɔkɔeɛ a ɔkɔnya aba ɔwo no wɔ ɛyɛ kokofu nkyɛn hɔ baabi ɛno nti na wɔto ne din tutu na ɛsɛ ne to bosom no a ɛkɔgye ne firi hɔ no na ɛnam sɛ saa berɛ no na amanseɛ ne adanse ne nkuro na ɛwɔ hɔ no nyinaa no ɛka de nkyira ho nti no na Yɛma adehyeɛ kɔsom wɔ Denkyira Ahemfie. Na yɛwɔ so many conflicting stories about Komfo-Anokye. But na deɛ ɛkyerɛ no sɛ Komfo-Anokye so so, ɔno nso so wɔ akuafe ma na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne. Na Kuromɔfoɔ mpɛ n'asɛm. Na ɛɛ nti. Ɔno nso so dwane bɛpɛ bɛbɔ ne ho adwaa wɔ ɛyɛ Denkyira. Nti ɔsɛ tu wɔ Denkyira ahemfie no. Ɛɛ, na ɔwɔ yere wɔ Denkyira, nanso ɔne Denkyira hene nua baa kɔfa afuru, na ɔte sɛ yɛpɛ no ɛɛ adi ne bɔne no, na ɔdwaneeɛ, ɛna ɔne n'adamfo yi kɔɔ akwa mu. Wɔkɔɔ akwa mu no, wɔkɔtenaa ɛɛ Akɔm hene Asasasa Kunkyɛn. Enti ɛberɛ a ɛyɛ ne wɔfaa Obiri Yeboah ɛne ɛɛ ne manfoɔ a wɔwɔ Kwaman ɛne Dormaafoɔ Asaapere na wɔwɔ Sontrɛ so koeɛ a, etuo kasa a na wɔfiri mu no, ɛna yɛsomaa ɛyɛ Antoa hene sɛ ɔnkɔfrɛ Wɔsɛ etu mmra na ne wɔfa ɛkɔ na wɔn sɛ ne tuo mu. Nti ɔba no, ɛɛ yɛ nana nsa sasraku ɛso maa no asraafoɔ ahaasa. Nti asraafoɔ ahaasa no ɔbae no dɔm bɛhyɛ ɛyɛ ɛɛ ɛɛm asafohene nsa. Woanom sɛ yɛka asafo a, wɔayɛ sɛ asraafo a ɛde wɔn kɔ ɔko nti, wɔde wɔn bɛhyɛ asafo hene, saa nti na yɛfrɛ asafo hene no akwa mu hene. Na na ɔwɔ akoa tiatia bi a ɔka ne ho a na yɛfrɛ no amankwaa, nti na yɛka amankwaa tia no, a na ɔne no kɔ baabiara. Na ɔbɛdi ade wieɛ no, ɛna kɔmfanɔkye ka kyerɛ no sɛ ɔbɛboa no na ne tiri mu pɔ pɛ sɛ ɔka nkuro no a ɛhyɛ denkyerɛ ase bom no na wɔgye wɔn fa ho deɛ ɔbɛboa no. Na ebehia ɛyɛ ɛɛm afɔrebɔ bebrebe, na afɔrebɔ no nso yɛ nnipa. Nti yedwira amankwaatia ho, yɛde te sɛ deɛ yedwira bukyia ho no a na ɛwɔ sɛ nka yɛde no kɔbɔ afɔre. Saa bere no ara mu no na ɛyɛ. asafohene soso de rebɛka akyerɛ wɔn sɛ wɔbɛnya akoa a wɔde no bɛbɔ afɔreɛ. Ɛnam saa no nti na ɛfiri hɔ kɔ no, yɛ a yɛka Kurontini akoa mu no. Na ɛno akyi no, na kɔmfa no kyerɛ sɛ ohia ɛyɛ osetu ne yere baako nua bɛrima. Nti wɔde no bɔ afɔreɛ. Ɛwɔ wofiri Pankorɔ no. na yɛbɛsan akɔ Tafo a, wo nsa nifa so, adabraka hɔ baabi. Ɛɛ, maame no ani anye ho, nti ɛma ɔde ɔdi awerɛhɔ saa ara na ɔkɔtena pata ase wo Kumase. Ɛhɔ so koraa na n'ani nnye na yɛbɛkyerɛ asase firi Tafo hene hɔ de maa no. Ɛhɔ na yɛfrɛ no Pankorɔno no. Na woduru Pankorɔno a, yɛwɔ borɔno ahodoɔ wɔ Pankorɔno mu, yɛwɔ Atafoa, yɛwɔ Dɔme ne Honkorɔ ne ba wɔ hɔ. akyiri bɛba saa asɛm no so. Nti yɛka ho na yɛbɔɔ Nnomoa Akonya no a ɛɛ sisi adapaa mo ɛka ɔmo ɔ efi ɔmo fie nsɛnsɛm no mu no a ɛwɔ ahemfie no ɛka ho bi akyiri bɛba so. Ɛna ɔkɔmfoɔ san kaa sɛ ohia ne yere ɔdɔ ne paa a na ɛfrɛ no Agyapɔmma sɛ ɛmfa no mmɔ afɔre ansa ne akɔntɔkwa no. Na na emu ɔya yie nanso ɔhene mia n'ani. Ɔde no bɔ afɔreɛ no, ne nkaeɛ ho nti no, sɛbi tɔma a na ɛbɔ n'asene mu no na yɛde kyekyere etuo ho. Saa tuo no na ɛwɔ Asuminya hene hɔ, ɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛɛm Asuonyini hene hɔ na akyire bi kyerɛkyerɛ mu deɛ nti yɛfrɛ no Akyena ɛɛ Kwagyan no. Nti saa tuo no na ekura no a yɛka atuo nson no ho bi. Ɛna na yɛbɛsan ahia sɛ ansa na yɛbɛkɔ ko agye fahodie no, ɛwɔ sɛ yɛkɔko honhom mu ntɔkwa. Ɛhɔ na ɛyɛ adɔntehene baa mu no. Na kuro no din ɛyɛ mayɛ a mentumi mmɔ no yie, menim sɛdeɛ ɛsi bɔ no fa. Na adɔnten no din ankasa de adu. Ɛna na wɔno akyekyere kuro anam sɛ yɛfrɛ no sɛ adu nya o, sɛ adu bɛnya o, sɛ den ɛwɔ Ɛyɛ bosomtwe mpata mu hɔ. Wo a wobɛtumi abɔ ne yie a, mmerɛ no na wo wa wa wa correct me. Nti ɔno na na eh, kɔnfoɔ se ɔhwɛ a obɛtumi akɔ ho mu ntɔkwa. Nti yɛkaa sɛ ɔne ne nua mo ɛna nkɔko ntɔkwa no. Nti ɔfrɛ ne nua mo mmiɛnsa. Ɛyɛ aseneɛfoɔ a ɛwɔ Amako mu ɛne Antoa ɛna baako bi ka ho. Ɛna akyiri ɔsan de ahemfo ɛnan ka ho ma wɔkɔyɛ nkɔtwe ɛma wɔkɔko saa ntɔkwa no wɔ Asante Akyem Bogu. Wɔwieeɛ no, ɛna na afei Kɔmfoɔ sɛ ɔhia ahemfo nnan a wɔte adwa so sɛ wɔde wɔn ho bɛbɔ afɔreɛ. Enti yɛnyaa Dikopem a na ɔyɛ Ɛgye so hene. Yɛnyaa ɛyɛ Asɛnso Kofoɔ a na ɔyɛ Adwumakase Kɛse hene a na ɔyɛ Ɔsantehene wɔ fa. Ɛnna enyaa ɛɛ Boaheanantuo a na ɔyɛ Mampɔnhene, ɛnna Tweneboa Kodua a ɔyɛ Kumawuhene. Na Asasekofoɔ deɛ, yɛde no hyɛɛ fam, n'anim no so a yɛrema no aduane, yɛrema no nsuo, na na ɔhyɛ fam. Ɛnna ɛɛ wɔn a wɔaka no deɛ, deɛ ɛyɛ a na ɛfa wɔn so a mempɛ sɛ mɛka ho asɛm. yɛ Asanteman ho afɔre nti a, na next time yɛbɛhyia no, yɛbɛhwɛ wɔn sacrifice no akyi no, kwan a wɔfaa so kɔnkaeɛ, ɛfiri sɛ eh, na ɛwɔ sɛ ɔko, ɔne amakomfoɔ ko, ɛno na ɛma amakom kyekyɛeɛ a yɛkɔnyaa attachment a yɛkɔnyaa kɔdeɛ, yɛkɔnyaa nkoranza, yɛkɔnyaa sunyane, ɛne nkuro bi a wɔyɛ aseneɛfoɔ a wɔfiri ha Na ɛyɛ anika sɛ, seesei sunyane nsɛm a ɛkɔ so no, um, esi ɛnyɛ ahemfo bɛyɛ ɛnan anaa mmiɛnsa na ɛwɔ sunyane. Because January mu hɔ no, mekae 11th January, eh, Daily Graphic de nnipa mmienu anom nyinaa suae sɛ wɔyɛ sunyane hene na ɛbaeɛ. Ɛna ɛsɛ yɛnya ɔfoforɔ a bɛka ho. Na wɔka abakɔsɛm no a Wɔyɛ ara pɛ sɛ wɔyere ka abakɔsɛm no ara ɛma wɔn nti yera firi asɛm no mu. Nanso asɛm no nyinaa no, ɛfiri ha yi ara. Mo nyinaa mofiri Amakom na ɛkɔeɛ. Enti seesei yɛbɛhyia ɔkyena na yɛatoa so.